la o ka e buela lengopeng magakabe a ka go bona o ka itha gore ga gona ope ka gona ga gona sepe se o se tlogetseng se se ka re bontshang gore golo fa e ka nna bomang ke tsile fa ke lerile molaetsa wa matshediso mo boemong jwa puso ya rona ya bosetšhaba
Balelapa le Oramolosa Nkwe ga mmogo le baagi ba porofense e ya Bokone Bophirima ba netehaleditswe ke bagolwane ba puso gore babolai ba ga Thato Molosa Nkwe leha go ka tsaya sebaka se se kae pheletsong ba tlile go tshwarwa. Molosankwe o bolailwe setlhogo mo bekeng e e fetileng ke batho ba ba sa itseweng ba ne ba tsena kwa ntlong ya gagwe e le makuku mme ba phunyakaka mmele wa gagwe ka marumo a tlhobolo a ka nna lesome le bobedi.
Ba tshwanetse ba tshwarwa, MEC. ba tshwanetse ba tshwara ka ntlha gore ba timile batho ba rona moeteledipele yo tlhatlho a botlhokwa his life was cut short at the age of 43 he was a decorated patriot who committed his entire life to the service of his people he loved south africans he loved the people of the northwest na rata batswana o ne a ipela ka moetlo ya setswana amen tshwanetse a dire gore batho ba ba tshwara ba dirile tiro e mo lehiying ba sa bonwe ke batho mare ga e le gore ke mosangong kgotsa wa go dirisa di-magician tse feng go dira gore motho kana batho ba ba tshwara re tshwanetse re ba tshwara e ka nna morago ga dibeke or ga dikgwedi or ga dingwaga mare toka yone e tshwanetse e direge puso ya porofense ya re Le yone ga ya phuta matsogo hela, e tsaya matsapa gore babolai ba ba tle go arabela ditiro tsa bone.
Nna le ene re dumalane gore the acting provincial commissioner a bue le national commissioner gore go nne le team e specific e berekana le kgetsi e. tiro ya bone e nne gore ha ba tsoga ha ba tlhola ha ba robala ba berekana le kgetsi e ga go na le tse dingwe ba di emise pele go bontsha the seriousness e re tsayang selo se ka yone bo ramolosankwe ba tshotse sebaka se sa ketelo ya puso mo lapeng mo go ka lelela mo go bone
kgosi le puso a kgolo re lebeleleng re a lela mme re lelela mo go lona ka gore thato e ne e le motho o buang jaanong re tlhologeletswe lentswe la ga thato o didimetse mme ga re itse gore ke eng se se mo didimadisitseng bo mogoloe ba utlwile modumo o sa tlwaelegang ga tsa mogoloe a gakgamana mogatsa monna o a gakgamala ya nne re gone re utlwa botlhoko Molaetsa wa kgomotso go tswa kwa kantorong ya Moporesidente wa naga e e nile mongwe wa metseletsele ya melaetsa e e thibang letsatsi e e ntseng e tsorotlela mogare ramolosankwe. We have lost an incredible South African. And so, on behalf of the national government, particularly the President of the Republic of South Africa, ra re mo lelapeng la ga molosankwe ga la latlhegelwa le le baosi
le rona re latlhegetswe ke ya mo aforika borwa yo kgethegileng re latlhegetswe ke monna yo o ne a rata naga ya gagwe re na- re latlhegetswe ke monna yo tiro ya gagwe e ne le botlhofo thata e ne le go direla batho ba rona ka bonnete ka botswapelo ka lerato ka tlotlo ka boikokobetso mo moemong jwa puso e kgolo ra re a mowa wa gagwe o robale ka kagiso Sebete sa ga Senganga se ne se sa shebe maemo a setilo sa modiredipuso ope, o ne a thula mongwe le mongwe ka tlhogo. He held many of us who occupy public office accountable because Thato Molosankoe redefined post-apartheid activism. he was a courageous person very courageous o na le sebete yaanong bo rona jaana re tswa mo dithupeng tsa gage utlwa ee o ne a kwala ka nna mo facebook ee monna yo ee ke sa ke mo rata ka gore o ne a sa ntshebe ka ba ke tshelang le bone ba ntsheba o na ntata straight a bua ka nna kwala gore diphoso tsaka ke eng ke eng se ke sa se direng se tshwanetseng ke se dire mako a ka ke eng mme o ne a tla bue le tse dintle tse dingwe tse ke di dirang go bonala le puso ya porofense fela jaaka ba lelapa la ga senganga e tshwenngwa ke dipego tse di hosagetseng ka dintlha tse di itlhamelwang e se tsa nnete tse di tlhagelelang gangwe le gape tsa go tshwarwa

Mokhuduthamaga Morweng a re loso lwa ga Senganga lo ba butse matlho, segolo jang mo go lebegang e kete ba a tlhaela mo lephateng la tsa matlhale a sepodisi sa naga e. From what has transpired lessons should be drawn in as far as the intelligence is concerned because I'm always emphatic on the fact that uh, we need to strengthen our intelligence as the APS so that uh, things of this nature could be prevented. Le ha go le jalo, go lebega maemo a dipatlisiso mo kgetseng e e le a nametsang ebile a tletse tshologelo. Ka jalo, baagi ba tla nama ba nona pelo ka mathe pele ba utlwa mokgosi.